Ana puluň dos. Boldy daşda.
Gül ýaljagam. Anana garantiýa zat mesele däl agam. Ýaňky diýşäň sen samyglan ho arzan zady howluşma gymmat zat howluşýaň zato kaçsin ömürlik öýüňe öýüňe dagy hiç zat gynanmasana ho agam bar kynçylyk. Boldy dos gymmat arzan zat sokmarsyň agam. Ýok ho agam arkaýjak bol. Şuny ýaly kaçsin agam arkaýjak.

Awa.
Çaýmy içýär o bulup dudullar.
Aýyr elini. E, depeň deşik gelýär. Elini aýyr dur. 40 gradus so.
Smirno.
Dur. Men sana bir zat aýdaýyn. Näme?
Gaýtam ile bize arzan nik gelýär. Benim beýdme mahna fil zat etdi. Meň firmamda müň galjak, ýaňky ýazjak mahinasiýadan oýnalap görjek. Klientden gymmat gowy materialyň puluny alyp, arzan materialam goýup, o hereketiň bolana katygaly. Düşündim, düşündim.
Düşünerdiň sen. Hä, has gowy düşünerdiň, ýene-de dur. Hä, bu helle gyrap şu depäňe deşik gelýär-ow. Aýyr eliňi, ýüzüňe köleg ötüpdir, dur.
Eý bolmady maý başlyk. Maý başlyk wagt tugadyň näme.
Eý ýah gelýä kellede geçdo bula aç kimera urado.
Haý ýa tek wagtyň bar eken ha. Dola dola taşam. Çaý içip dur.
Indi ödüm sportiv kolo. Bizde bar.
Bizde. Onýa mahynaçy edilen ha. Zakaz etdiň dämi? Materialyňy görkezdiň dämi? Owo, boldy. Hä, sen dur diýenime şükür et. Smirno! Bärik seret! Hä, pyrlaýan jopyryny nädip edýäň aza? Ýok, boldy, gülýär, durun, gyýmanyp, durun. Amanmy? Diňle.
Kawaçy. Bezemen on ýaljak mahyna selamyny edema. Bezemen bir zat gürleşýär-ä, artysyny bilen edýär. Düşünýäňmi? Düşündim, düşündim. Meň o ýyllar boýy toplanja müşderijiklerim bar, seniň o bir hereketçiň bilen kommersiýa bergiňi ýapmagyň üçin bar-a, men o müşderijiklerimi ýitirip bilmen, düşünýäňmi? Aýyr eliňi! Diňle diýýän maňa. Bolýa, bolýa. Hä, men ýerimden tursam ýa? Ýok, ýok, ýok, otur, otur.
Ni dawolny bolup gelen barmy şunça ýylyň dowamynda? Ýok. Ýok. Ýekeje kliýenti şeýdip goýberen ýerimiz barmy? Ýok.
Näme üçin etdiň? Eý, bilen baň, başlyk.
Pikirlenmänsiň, ha? Pikirlendim, başlyk. Ha. Bol. Ýa, gelýän aý başlyk. Ölüşiň ýaly gömüşiň gün ýarmaly-la. Samsyk kelle el-aýaga gün bermez diýýär. Şuny iň işlemese, öň işlemeli bolýar. Düşündim, düşündim. Dogry, dogry. Başlyk, jan başlyk. Bolmadymy?
Sag ol, maý. Ha, boluberipdir. Gel bak, gel. Gel bak. Bardym.

Bezemen mebel. Al çaýjaňy içde. Öz yssyda çaý diýme. Ýok, sen düşüneňok. Yssyda nabarat çaý içmeli. Kola içseň beter suwsaýaň. Möjegi möjek bilen ýeňýändir bu. Yssynam yssy bilen ýeňmeli. Emet oňa gaty bir gaýdyp etdi. Gaýdyp. Gaýdyp iýsem, diňe halal boldy, ýok. Ýaňajy bir açkim uçda eredimi nämemi bolsa, depäňe deşik gelýär. Gün yssy boldy-a. Gaty yssy baş.
E bu yssyda guşlar näme üçin öýýär-ä ýokardan şu? Aý, ýene uruşýas.
Çydamadyň-a? Çydamadym, ýok. Bir sagat, günüňe sagat. Bir sagat däl-ow.
Ol bäş gündem çydap bolan-a.
Indi bir zady kelläňde aýlak go köşe. Sen Sen bir sagat günüň aşagyna çydamadyň. Beýle klientlaryň hakyny